Da biara mo sa. Nti na ɛfrɛ no clinic no. Deɛ na ɛma mo da nso? Deɛ na ɛma Grace Gift Herbal Clinic da nso firi mo afoɔ mu? Ɔpanin, deɛ ɛma yɛda nso firi amanfo ɛɛ yɛn afoɔ mu ne sɛ, ayaresabea yi yɛ ayaresabea a yɛnhwɛ mu wɔ biribiara mu. Good.
Na yɛn yɛgye di sɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ nipa. Wonderful.
Yɛn gyidie a yɛdi kan wɔ no, sɛ Nyankopɔn na ɛbɔɔ nipa. Na Nyankopɔn no a ɔbɔɔ nipa no, ɔno na nipadua no baabi tɔ kyema a, yɛsan kɔda ano. So wɔn? Ɛyɛ onipa na ɛyɛ kaa. Mhm. Kaa sɛɛ a, yɛntumi mfa nkɔma abirekyie anaa mmoa. Dabi. So wɔn nyɛ? Na mmom yɛde kɔ kɔma onipa no ara. Good. Saa nso na Nyankopɔn na ɛbɔɔ nipa. Te sɛ nipadua no ba kye, ɛbɔ, ɛtɔ kyema deɛ a, ɛno na ɛtwa se Nyankopɔn na ɛyɛ dɛn? Ɛhwɛ mu. Mo. Ba, wɔn sɛ Nyankopɔn ntumi nsane mma asaase wei so ma mɛyɛ saa adwuma no. Mhm. Very good. Because yɛn koraa yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ no, yɛhu no a, yɛbɛwu. Good. But Ɔdi kan bɛbɔ nipa no, ɔdi kan de ne nsa ne nnwuma sisi hɔ. Ebi ne nnua, mhm. nnubra, ɔn, ahanhan, ɛne nsuo, nsuwa, asutire, ɛna mframa, owia, nsono, ɔsrane ne nsoroma ahodoɔ. Ne nyinaa no ɔde yɛ dɛn? Ɔde sisi hɔ ansa na ɔbɛbɔ nipa. Na yɛ deɛ, yɛde saa nneɛma yi nyina a mebobɔɔ so yi nyina bi sa yadeɛ, ɛna ɛma yɛda nso. Wonderful.
Mo de awia. Awia yɛde sa yadeɛ, wo panin. Mm. Ɛnora koraa yɛyɛ bi. Wow.
Ɛnora yɛyɛ bi.
Bɛyɛ sɛ week ni, ɛnora yɛfrɛ sɛ eh, one month ni, mm-hmm. a obi ba hɔ. Ɔde yadeɛ bi na ɛbaeɛ. Yɛde owia na ɛsa ne yadeɛ. Awia yɛ abu ya. Very good.
Yɛde owia na ɛsa ne yadeɛ. Ɛnyɛ huhu mu deɛ. Oh, dabi, dabi, dabi, dabi.
Wow. Ɔpanin, wokae in the book of Malachi 2:7 na wokae. Ɔse wɔn a wɔsuro Nyankopɔn din no, trenee wia bɛpue ama wɔn, na ayaresa wɔ wɔn ne ntaban ase. Wonderful. Very good.
Ɛna ɔka Ecclesiastes a, ɔse dɛn? Ɔse ɛyɛ good sɛ yɛn ani bɛhu awia, cause ayaresa wɔ mu. Nurse, ɛnyɛ nnubena ne nhaban no nko ara Dabi, dabi, na dabi, wɔde sa dabi, dabi. yareɛ.
Ɔpanin, yɛwɔ yareɛ bi wɔ hɔ a, nnipa no yare a, ɛnyɛ aduro na yɛde ka no. Obi akɔtena air condition akyɛ, ase akyɛ. Odidi wɔ ase anɔpa because body no nso di ne temperature ne ma all organ system no yɛ adwuma wada ase ti body temperature no kɔ low a digestion digestion kura mpo no e slow down etu obi at practice saa de o bɛ ten years mm-hmm. debi ɔkɔ adwuma air condition mu na odidi wada ase nti na aduane anya mo abɛ ten years na create different kinds of acids na disturb body no in this case nipa ne yare a First of all, what do we do? We have to reverse the fellow. Good.
Or the same trend a ɔde create yareɛ no. Nyame ka no ate ase. Very good. Eti wokɔkɔ hɛ duro a, ɛno ntumi nyɛ adwuma. Ɛno ase ɛyɛ obi anwanwa. Because yɛkyekyere nipa no with seven different colors of transparent yɛfrɛ n sɛ plastics. Mm. Transparent yɛfrɛ n sɛ plastics. Ana glasses. sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛ reflect owia no because ewia no kita seven colours
so wɔn sɛdeɛ nante ti no colour bia no yare yɛ sa red no hwɛ wɔn mogya mu direct na treat blood no wonderful na increase more red blood cells yellow na ɛwɔ mu no it take charge of your cholesterol it make sure sɛ outside cholesterol ɛnyɛ ma body na ɛfrɛ sɛ HDL, um, LDL, low density lipoprotein, mm -hmm. converting out. Now increase the high density lipoprotein.

colors na ɛwɔ so owia no mu mhm. ɛna mɛ dua ayɛ green tí wọn sɛ wọn kan job a job sɛ dua become ɛ ɔsɛ dua ɛtumi yɛ green because esi awia so. wonderful yes. na sɛ mo mo ayaresa no bible nso san ka akyiri. ɔpɛni ɛnɛ science bi a wobɛyɛ biara science bi a ɛnɛ studies of science ɛnɛ practice of science. a ɛnkonkludu on biblical principle anaasɛ ne biblical principle no nhyia no, ɛyɛ fake science. Mo gyina hɔ ara.
Ɛɛ obi ato me nkra mm. na yare a edidi so yi ɛɛ stroke, hypertension, diabetes ɛna ɔbɛrima a wayɛ mmerɛ wɔ mpa mu mm. ɔsɛ memfa awoɔ nka ho mm. baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum. Mihu sa sɛ mutumi sa. Opanin, wo yɛ pɔ deɛ sɛ nyɛ are.
Ɛne gyina hɔ na kɔɔdwo mfa telephone number no nto dwa sa. Abusua deɛ sɛ yɛ stroke, hypertension, diabetes, wayɛ mmerɛ wɔ mpam bɛrima, ɔbaa, awɔ na wunya deɛ a, ɛne ɛtwerɛtwerɛ telephone numbers. Ɔfa ma ma ho nyɛ ha no ɔtwerɛ. Awɔ brɔfo de bɔm.
Yɛyɛ ho adwuma paa. Awɔ brɔfo de sɛn?
Bɔm.
kɔdɔ ɔsɛ awoɔ born giving birth menim sɛ ɔsɛ born
awoɔ na mɛka dɔkota grace guado so ɔn sɛ ɔyɛ ɔbaa nti awoɔ ho hia no paa so ɔbaa bi ɔyɛ bibiduro biara sɛbe ɔnya adeɛ wɔ mm-hmm. awoɔ ho no ɛne bibiduro no anka ɔnya ɛkora ayɔ ɔma abaatan nti mm. ɛno deɛ ɔdi nkan nyaa

Faaf faaf eight. Faaf faaf eight. Sɛlo two sɛlo six. Zero two zero six. Eight one two. Eight one two.
Faaf faaf eight. Faaf faaf eight. Ɛɛ Dɔkta Gabriel, wei deɛ ɔse ɔno ankasa hu sɛ obi yɛ no wɔ honhom mu. Hmm. Na memusa ɛɛm mobɛtumi aboa no. Ɔpɛni, Bible sɛ mo nnuaduaba hɔ na haban nsa yare. Mepatwa ɔka yare bi a haban tumi nsa ana?

akyerɛ sɛ wafom. Nti deɛ na ɛtwa so ɔyɛ. Ɛhɔ na woba Grace Gift a, yɛbɛkyerɛ wo nea ayɛ.
Deɛ na mobɛkyerɛ kyerɛ kakra. Opanin, ɛme sɛ yɛatena ase akyerɛkyerɛ biara. Deɛ ɛdi kan, w'aduane. Nea ɛtɔ so mmienu, w'ahosiesie. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, nea wonom.
Wɔn, nti nea wonom mu nom no, ɛna ɛbɛhu aduro ko a wonom, anɔneɛ ko a wonom. Sɛ ɛyɛ ade a ɛde nipadua no kɔ yiedie mu, anaasɛ ɛyɛ ade a ɛtwa sɛ ɛtwa nipadua no ne nkwa so, ɛde no kɔ sɛ yie mu. Wɔn ho siesie, mhm. because awo yɛ awo yɛ dodoɔ naa ntumi nwo because of wɔn ho siesie. Mm. Mmaa no a wɔhyɛ trɔsa pampin na miamia wɔn. Bɛbɛ atɔ oxygen ɛnkɔ nipadua mu, because ansa na body no bɛtumi aproduce excel Ɔbaa bɛtumi ato ne nkosua a nkosua no bɛtumi anyini na atumi aso asena ne sperm no mepa akyɛ wo oxygen ka ho anyɛ yie mm, te twase mframa papa fa nipadua no kɔ na ɔbaa ɔhyɛ trɔsa no mframa no nam mhm. because ohwere no deɛ ɛnya so a nea ɛtɔ so mmienu mpaboa a yɛhyɛ ɛwɔ ahosiesie no dodoɔ no ntumi nwo because of mpaboa a wɔhyɛ because mpaboa na wɔhyɛ no kɔ soro a wɔn epagya ogyina so na apagya na awodeɛ no kɔ no ho a wapractice saa adeɛ wei for me me can fifteen years seventeen years baabi a sɛbi awodeɛ na hangi akɔduru no mm. bɛrima bɛn ɛna ne ho wɔ a sɛbi obetumi ato ne ho nsuo no mm. eti in this case no ba a etwa se yɛ san yɛ den ɛrevɛs o back ne ɛkyerɛ o ne ayɛ ansa na yadeɛ no ayɛ den akɔ na wɔatuma o eti ɔbaa bi wɔ hɔ a ne egg no ntumi yi. mo yɛn fa kakra nto abu so. na yɛnto ɔman adehyeɛ nkra sɛ obiara nkɔ Dɔkta Dɔkta Grace Boadu hɔ. Seesei deɛ abɛsensɛn wiem yi, COVID 19, na ɔfa sɛ moahyɛ dodo. Yɛmfa no sɛ bi a metwam na mpɛ sɛ mebɔ wura hɔ bɛnum bi a, mɛtumi abɛnum. Ɔpanin, you are welcome.
Na sɛ tia tia tia. Mebakyɛ o, yɛnka ase ma obi mbɔ ne ho ban. Anaa meboa? Measures a yɛde ato hɔ sɛ yɛmfa mbɔ yɛn ho ban no, yɛfolo. Deɛ ɛdi kan yɛ sɛ hohoro nsa. Mhm. Deɛ meka no ate aseɛ. Eti yɛ wɔ samina wɔ hɔ a ano ɔden a yɛde haban na ayɛ. Mm. Wɔde aseɛ a yɛde twi nsa wɔ yi hohoro. Ne ko mmoa ne eh, nyinaa. Very good. Wɔn sɛ na de yɛsi yi su hand sanitizer. Mhm. Afei ma space ɛna wo ne onyɔnko ntam. Mhm. Dede yɛ yɛn twa so. Eyie yɛ yɛn twa so. Baabi yɛ kokɔ ma nipa bɔ nkyenku no yɛn twitwa so. So yɛn ka asɛm a yɛn bɔ yɛn ho ban. Eti sɛ wonam Na sɛ wote sɛ yɛse yɛyɛ hann aduro, yɛde hann aduro asi hɔ na bɛnom bi a, na sɛ Grace Gift bɔ saa dawuro yi a, menyi ni sɛ wayɛ bɔne. Kɔso ɔka kyerɛ wo sɛ bɔ wo ho ban. Mo.
Abusuafo. Na ɛyɛ deɛ no mpo a ɛde asi hɔ no mpo deɛ mhm. sɛ de deɛ ma nkwamoa no ano yɛ den. Ɛyɛ den because expert adi yareɛ no anim kyerɛ sɛ nkwamoa no na detect hu sɛ mhm. nkwamoa no yɛde hwɛ ɛhu sɛ yareɛ no bɛkum anaasɛ ɛgu immune system no ɛti yɛyɛ deɛ deɛ immune system ne ɛbustu no mɔ
because obi ɔtamfo ba kuro wɔ mu a mebakyɛw wonkɔ nkɔhwɛ ɔtamfo no ɔbɛku na ma ɔsogyafoɔ ɛwɔ kuro no mu no ɛna ɔso ma ɔmɔ akadeɛ na ɔmde bɔ ɔmo ho ban na ɔmatumi de ako atia adeɛ no
abusuafoɔ ebi a na wopɛ sɛ wo boost immune system no dr dr grace buadu

Na wohwie gu na woabebu agu. Na ɛno nso mempɛ no saa. Nsuo no a mehwie agu no yɛ me ya ɛsiane sɛ nsuo yɛ dodo. Fa telephone numbers no to dwa. Nneɛma nom dodo no bi. Why? Nti woatu kaa wopaa wo ba afa Kofoɔ Gadong ah, na ɛbɛgye kɔ. Na sɛ wo na wonoaeɛ a woabɛfa ne nyinaa saa. Ɛyɛ o, nti eh, Kafiten numbers no na mede reto dwa na memfa nkratoɔ nto dwa. Fa to dwa. Dɔkota se menka nkyerɛ atiefoɔ adɔfoɔ, wo Turkey atiefoɔ nyinaa sɛ. Nkyerɛtoɔ no gu so to Ogu so. paa. Nyɛ sɛ ebi a Kwadwo mmara baa dɔ so no baa yɛ nti wagyae. Ogu so to Ah, nkyea. nkyea no a ɔto a na ɔdi amanfoɔ. Da so ara mete ogu so to. Na mmom no, monhyɛ no nso sɛ woba asopiti hɔ a, ɛyɛ nhwehwɛmu. Wo na wo se wo ti yɛ wo ya. Sɛ yɛanhwehwɛ mu anhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nka no a woteɛ no yɛ ti yadeɛ a, yɛntumi mfa duro nka wo. Woahwɛ a na yɛde hwempa duro akɔsa no anka. Mo. Enti woba a, ɔbɛhwehwɛ mu. Na wokɔ daabo no wie na ɔhu yɛ ade korɔ no a ɛreha wo no a, ɔno ato ho nkyea. Onyankopɔn yɛ adom na ɔsa ɔyɛ adeɛ nyinaa wie a watua ne ka. Ɛno nso deɛ ɔkɔpɛ ho asɛm ɔbɛdi wo. Sane sɛ me ɔdii me awia gedegedegede na ɔbɔ dɔnko na ɔdii me detorɔ nti ɛɛ na deɛ ɛwɔ hɔ no obi wɔ hɔ a ɔba a ɔpɛ sɛ kaa deɛ ɔrekɔgye nyinaa koraa ɔto ho nkyea ɔntua.

Kwame Peter de di dwuma no, yɛse yɛfrɛ biribi Wootroop. Wonya wura hɔ na sɛ wobɔ Dɔkota Glace Boadu a, nkyerɛkyerɛe a ɔba w'adese so ɔde nhahan ne ade nyinaa bɛyi agu hɔ. Yɛde ne nyinaa kɔ Wootroop hɔ. Wonya bɔ Glace Gifete Herbal Crenite. na ne mfonyin fɛfɛɛfɛ na nneɛma no nyinaa abien no, ɛboa pa Koforidua du a ana ɔhwɛ mu Why? sukuu nkwa Ɛwɔ no. YouTube Mhm. na kɔ follow no na hwɛ ne videos. Doc, yɛn sɔre ne korakora mu. Nti ne korakora mu ne sɛ, Good. yɛ invite amanfoɔ nyinaa, obi a ɔyare, obi a ɔwɔ yarefoɔ bi da baabi, obi a mɛ ɔnhunu baabi a ɔde nipa no bɛkɔ no. Wonderful. Pakyɛ saa nipa yi nyinaa no, Grace Cave te sɛ yɛabie yɛ apono.